Hemmäňize salam. Bu günki düşündirjek temam deňlemeler. Bir näbellili çyzykly deňlemelerden başlamakçy, ondan soň deňsizliklere geçmekçi. Indi çyzykly deňleme bolanda nähili bolýar? Eger ax goşmak b deňdir 0 şeklinde ýazylan bolsa, e, şu ýagdaýdaky deňlemelere çyzykly deňlemeler diýilýär. Bir näbelli çyzykly deňleme, sebäbi a bilen b koeffisient bolany üçin bu koeffisient bulam hemişelik san bolany üçin e, bärde diňe birje bilinmeýän sanma o da x. Eger şoň üçin hem bir näbelli çyzykly deňleme diýilýär muňa. Indi çyzykly deňlemeleri, bir näbelli çyzykly deňlemeleri çözjek bolanymda nädip çözýän? Birinji etjek zadym, mysal üçin, A soragynda bir edip biljek zadym, X-i ýeke goýmak. X, X näbellini deňligiň bir tarapynda ýeke goýmak we beýleki sanlaram deňdigiň, deňdiriň beýleki tarapyna geçirmek. Haçan-da sanym deňdiriň beýleki tarapyna geçende, öňündäki alamat ters bolup geçýär, eger aýyrmak bolsa goşmak, goşmak bolsa aýyrmak, köpeltmek, bölmek, bölmegem köpeltmek şeklinde geçýär. Geliň onda şu mysaly çözeli. X ýeke goýjak bolsam, onda şu minus dördi beýläk atanymda plus dört bolup geçýär. X deňdir. Ilki deňdiriň beresinde näme bolsa ýazýan. Dokuz goşmak dört. Onda x diýen sanym dokuz goşmak dört on üç bolýar. Eger deňligiň dogry ýa-da ýalňyşlygyny barlamak isleseňiz, şu x-iň ýerine on üçi goýup görýäňiz. On üç aýyrmak dört deňdir dokuz dogry çykýan bolsa, diýmek tapan bahamyz dogry. Indi ikinji bir usul, käwagt olam peýdaly bolup bilýär bize. Onda näme etýäs? Onda şu ýerdäki minus dördi ýok etmek üçin plus dört ýazýan şuň gapdalyna bir-birine ýok etýär, nol bolýar. Şu deňligiň şu tarapyna näme ýazsam, deňligiň o tarapyna-da şu bir zat ýazýan. Ondan şu ýerden şeýle ýazan ýagdaýymyzda x Aýyrmak, dört. Ýogatmak üçin goşmak, dört ýazýan, deňdir, dokuz. Bärigem şu bir zady ýazýan, deňlik bozulmasyn diýip, bular bir-birine äkidip nol bolýar, x deňdir, on üç çykýar. Görşüňiz ýaly, ikimiz iki netijede şu bir jogaby berýär. Haýsysy size aňsat gelýän bolsa, şu ýoly özüňiz saýlap çözüp bilersiňiz. Indiki soragym, x bölmek alty, Deňdir dört bolupdyr. Bölmek bolan üçin onda men näme etýän? O tarapa köpeltmek edip geçirýän. Onda x diýen zadym 24. 24 alta bölsek 4. Demek dogry. Bu ýerde indi 2x bar. Iki x-ly ýagdaýda, eger x-iň arasynda koeffisiýent x-iň koeffisiýenti bar bolan ýagdaýynda ilki oňa degamok, ýuwaş-ýuwaşdan ädim-ädim geçirýän, ilki uzagyndaky sanlardan başlaýan, üç, üçi ilki o tarapa atýan, iki x deňdir ýedi aýyrmak üç, iki x deňdir dört. Indi seretýän welin, şu ýerde hiç hili zat ýazylmadyk bolsa, diýmek köpeltmek bar x bilen sanyň arasynda. Onda köpeltme beýläk bölmek edip geçirmeli bolýan. Dört bölmek iki boljak bolsa, x deňdir iki. Indi şu ýere ikini goýup görýäs. Iki köpeltmek iki dört, goşmak üç deňdir ýedi bolýar. Diýmek, jogabymyz dogry. Indiki mysalda bäş köpeltmek x deňdir ýigrimi bäş beren. E, isleseňiz bäşi beýleki bölmek edip geçirseňizem bolýar. Isleseňiz iki tarapy Bäşi bölseňizem bolar şu ýagdaýda. Bäşler bir-birine ikiden ýagdaýynda x diýýänim ýigrimi bäş gatnaşan bäş o-da deňdir bäş bolýar. Indiki mysal. Bärde näme etmeli bolýan? Ine şu ýagdaý rasional ýagdaýda berlen üçin Has düşnükli bolar ýaly men muny rasional bölegi bölmek edip ýazyp bilerin o tarapa köpeltmek edip geçirmek üçin aňsat bolar ýaly bäş x aýyrmak dört şu drow men şu şekilde bölmek edip ýazsam deňdir minus on iki onda bäş x aýyrmak dört diýenim minus on iki bölmek beýläk geçirende köpeltmek bolup geçýär diýdik

Ýigrimi. Ine, x diýýänim minus ýigrimi. Köpeltmek bolany üçin bäri bölmek edip geçirýän. Demek, x deňdir minus dört. Şeýle rasional e, deňlemeleri gören ýagdaýyňyzda e, bir usul, kä wagt bu tarapda-da rasionallar görüp bilýäňiz. E, garşylykly köpeltmek meselesi bilen hem çözüp bilýäňiz. Şu ýerdäki sanawjydaky bilen beýleki tarap deňdiriň beýleki tarapyndaky maýdalawjyny köpeldip deňdir diýäňiz. Bu tarapyň maýdalawjysyndaky köpeltmek beýleki tarapyň sanawjysy. Ýagny şu ýagdaýa gelip ýetýäňiz gönden gön. Şonda da şu ýol ulanyňyzda da şu bir e, jogaby alarsyňyz. Indiki misalym. Indi ýaýymyň içinde X näbelli emma isleseňiz ýaýyň içinde köpürdip X aýratynam goýup bileňiz. Isleseňiz ony ikine alyp beýläk köpürtmegi bölmegi edip geçirip ondan soň ýaýyň içinde başlap bileňiz. Haýsy aňsat bolsa özüňize bagly. Onda men e, ýaýy açman işlemekçi 3 4 aýyrmak 2x e, deňdir 17

1 bölmek minus 2. Ýagny, muny men rasional şeklinde minus 1 gatnaşan 2 diýip ýazýan. Deňligiňiziň jogabynyň dogry-ýalňyşlygyny barlamak isleseňiz, gönçerdi x-iň ýerine goýup, hasaplap bilersiňiz. Eger deňlik dogry çyksa, diýmek tapan jogabyňyz dogry diýilýär. Indiki mysalymyz biraz uzyn ýaly görünýär. Işimizi aňsatlaşdyrmak üçin bärde etmeli zadym hemme x-leri deňdiriň bir tarapyna, hemme sanlarym deňdiriň beýleki tarapyna toplamak. Onda bärdäki x-ler toplamak üçin ilki ýaýy açmaly bolýan. Ýaýy açamda öňündäki sany içindäkileriň ählisine köpüldip açmaly bolýan. Ony täzeden şu ýerden ýazaýyn. Iki, iki x aýyrmak, üç bilen altyny köpeltsek, minus üç köpeltmek plus alty, minus on sekiz. Minus üç köpeltmek plus x, minus üç x. Goşmak, dokuzy köpeltýäs, dokuz x aýyrmak dokuz, deňdir indi ikini köpeltýäs, iki üçin alty, aýyrmak iki köpeltmek minus x, minus iki x, goşmak bir. Indi etjek zadym, Hemme x-lary bir tarapda jemläp, sanlaram beýleki tarapa geçirmek. Iki x ýazaly, iki x ýazaly. Iki x aýyrmak, üç x goşmak, dokuz x. Bärden iki x-i beýläk geçiren ýagdaýymda öňündäki alamat üýtgäp, plus iki x bolup geçýär. Deňdir. Bärde näme bardy? Alty plus bir. Bärden minus on sekiz beýläk geçiremde plus on sekiz bolup geçýär. Bire minus dokuzy beýläk geçirenimde plus dokuz bolup geçýär. Onda indi bu x-leri biz goşup bilýäs. Min, e, minus 3x plus 2x haýsysy uly? Minus 3x uly. Onda uludan kiçini aýryp, ulyň alamatyny goýsam, minus 1x galýar. Minus 1x goşmak 9x.

On. Diýmek, on x deňdir otuz dört. X diýýänim otuz dört bölmek on. Onda x ýadyňyza düşýän bolsa, sanlary ony bölemde, onluk duropda otury bir ädim öňe süýşüräýmeli. Onda men muny sütünleýin bölüp oturman, göni şu ýerde duran oturymy öňe süýşürýän. Jogap üç bütin ondan dört. Indiki mysala seredeli. Indiki mysal e, rasional e, deňlemeli rasional sanlar bar. Rasional e, rasional aňlatmalar bar. Indiki misalymyzda ýagny näme diýipdik? Garşylyklaryny köpeltmek usulundan peýdalanyp bilýän diýipdik. Onda e, garşylyklaryny köpeltjek bolsam, onda 1000 sanawjysy bilen 1000 maýdalawjysyny, 1000 maýdalawjysyny 1000 sanawjysyny köpeltmeli bolýan.

Ýigrimi sekiz iks ýedi bilen on altyny köpeltsek, minus alty ýediň kyrk iki dördi ýatda, bir ýediň ýedi ýatdak bilen on bir. Ikinji iki ikse geçýäs. Iki iksi köpelden ýagdaýymyzda

Üç, indi minus iki x-e geçdik. Minus iki x bilen üç x-i köpeldenimizde alty x kwadrat minus, garaz, minus alty x kwadrat. Indi minus iki x bilen emma on ikini, minus on ikini köpeltdik, plus ýigrimi dört x. Indi hemme x-ler bir tarapa jemläýen ýagdaýymyzda, bärde e, aslynda x-siz X sanymyz minus ýüz on iki bilen segsen dört beýleki tarapda galýar. X-laram bärik geçiren ýagdaýymyzda ilki kwadratlary ýazaly. 8 x kwadrat minus 6x bärik geçiren ýagdaýynda biz plus 6x kwadrat ondan soň 28x ayırmak 32x Bir ýigrimi bir x bärik geçirse minus bolup geçýär. Ýigrimi bir x. Ýigrimi dört x bärik geçirse minus ýigrimi dört x. Deňdir. Ýüz on iki goşmak bolup geçýär. Aýyrmagym segsen dört. Indi bular hasaplaly. Sekiz bilen alty. Indi x kwadrat. Bular x. Eger derejeler deň bolmasa men goşup bilmeýärdim. Sekiz bilen altyny goşýas. On dört x kwadrat. Bulardan ýigrimi sekiz minus otuz iki minus dört bolýar. Minus ýigrimi bir minus ýigrimi bäş bolýar. Minus dört minus ýigrimi bäş minus ýigrimi dördem goşan ýagdaýymyzda kyrk dokuz minus kyrk dokuz x deňdir. Ýüz on ikiden segsen dördi aýyrsak, on ikiden dördi aýyrsak sekiz, Ondan sekiz aýyrsak, iki. Ýigrimi sekiz. Indi seretýän bolýan, bulaň hemmesi ýedä bölünýär. Onda men göni hemmesiniň aşagyny ýedä bölsem, deňlik üýtgemeýär. Iki x kwadrat aýyrmak ýedi x deňdir dört. Ine kwadrat deňlemeleri çözmek entek geçmedik biz. Şonuň üçin hem e, şu ýere çenli eger öwrenen zatlaryňyz bilen şu ýagdaýa çenli gelip bilen bolsaňyz,

Bir bilen dördüň köpeltme hasyly minus dört bolmaly üçin birine minus goýmaly. Şu ýerik minus goýan. Garşylyklaryny köpeldip barlanymda şu ýagdaý çykmasy üçin şeýle. 1x minus 2x 7x berýän üçin. Onda şu ýerden x diýýänim dörde deň ýa-da x-im minus Bir gatnaşan ikä deň. Bu ýagdaýy men entek ýene öňümizde kwadrat deňlemelerde düşündirmekçi. Häzirlikçe siziň gelip bilmeli ýeriňiz şu ýere çenli ýagdaý. Jogap isleseňiz barlap ýerine goýup barlap bilersiňiz. X deňdir 4 we X deňdir minus 2 den bir iki jogabym bar.